Niluongo Chacha Cha Omari Nash gi Papa T. Mi post miwacho ni jogi gin gay. Mari Opiyo Mgwen. Mari Opiyo Mgwen. Nitie video ma papaji otimo mano release pok okawo one week. Mm. Ka miyi nafas rate ane video ni from 1 to 10 inya miye percentage adi? Ah.
Acha one Aha, anyalo miye 45% aha, nikech ang'o? Eh. Thum mit. Lakini ah. yudo ka otuj tujeu gi gik moko manyien minyalo golo go video. Ok niya, itimo kama eri yani ng'ato otimo kama. Video jogi ose fail kaluwore gi kuma ne Koffi oweye. Onge ng'ama ne tim video mohingo Koffi. Kaw time ni, Koffi kata oriembo wuoyi, kaw time ni. bede gi time gimoro ma unique iwinjo Mhm. tim ok, ok ni miele faras Mhm. go abal e swimming pool mago mago tinde ji otimo Mhm. iwinjo madhe yawruok gi kongo mago tinde ji otimo Mhm. time uru ng'awe uru videos ma unique yani gole video ma unique ma pok ne owinj kumoro amora Mhm. iwinjo yani ma pok none kumoro amora Mhm. iwinjo Okay. eh, Sawa. onge uniqueness moro amora Okay. eh.
Nitiere uh, post be mani post uh -huh. uh, kind uh, niluongo kachacha Omari Nash gi Papa T mm. mi post miwacho ni jogi gin gay mm. ma ka gitamore mm. tinyalo fulo gima ne gitime gari mm. adier mar wach ni Papa T go Omari Nash gin gay. Ah, Omari, Omari ok ng'ama ber. Mm -hmm. Ne wan e launching ki boss. To kit kaka ne adhi aduong'o nini gima ne aneno. Iduong'o gari? Ee aduong'o gari.
Bor korie. Chieng' moro ne agoni mbaka nyathi nyawanda. Chieng' moro ne agoni mbaka. En adier ni gima ne indiko ni en gima true? An bwana an ng'ama buoga onge. Mano gima adier. Ee mano gima adier. En adier? Mano gima adier.
An akia riambo ne ng'ato. Ee.
Okay. Eh. Mano en pacho tamuo wang' mogo ni noneno. Mano gima naneno gima nadong' e gari bwana. Ok dang' atuo. An ng'ini ka an gi pesa to an gi pesa na moromo. Ok atuo ga gimoro ni ng'ate moora. To in ifil nang'o jogi gin celebs wete gi seche miketo gicha bedo open e Facebook kama ji te neno ni Omari Nash, Papa Tune, Gay. How do you feel about this? Ipani ka ni imanyo. Koro gin celeb koro alego. Koro imanyi gi at their nini onge ng'ama nyalo bedo celeb wuo kodgi ni bwana onge ng'ama nyalo bedo celeb mom manyalo yingo jawar Yesu Kristo kata iparo mana ni ing'eri no Yesu ema ong'ere e piny mangima yeah. iwinjo mm -hmm. jok moko jotelo biro no mm -hmm. ong'ere mana e Kenya East yeah. Africa lakini yeah. kata ni bed mana celeb ni kodi celeb mm -hmm. gima nyaka ipar ka mm -hmm. nitie celeb mohingi iwinjo mhm. nitie jawan mhm. yesu kristo mane celeb ma jopiny ong'eyo mhm. eh, koro wek timo gik moko ni koro in celeb eh. ni koro eh. kama kama kama ah, ah. yesu kwanza yesu celeb maonge kata bonsa maonge ok lichre en kata video mosegolo onge kata di kata chiel
okay uh, otamo wang' mogo kindi gi mc mcs mamoko mm. sana sana kwa specify kindi gi ex japan mm. chalo nade be nitie winjruok e kindu ludhe dongo mm. a japan ber japan anyalo kwano kaka fadhina mm -hmm. wan mowinjore mm -hmm. japan jakano ajakano mm -hmm. e eh, ajakano ajakano kwanza mm-hmm. bende an nga gimo gimo inspire ae comedy en mana japan minano mm -hmm. ing'e ni japan kane lendo sky to Gin ema ne Japan ema nokuongo bedo e MC mar Inda. Mhm. Eh. Mm. Koro abende gini awinje redio to ago agombo a- koro ing'e ni a- awinje redio maduogo anene ka Inda. Mhm. Koro ing'e ni redio nok apogra go. Koro abende wiya odhi obed matek e skul ni bwana abende ex Japan ong'eyo ang'a mong'ere bwana. Mm. Ang'a mong'ere ang'a ma nyaka ng'ama lendo e redio ong'eyo. Ong'eyo. Ang'a ma japeng gini ong'eyo ang'a ma gwata gini ong'eyo. Koro kiburi moro donjo. Odonjo ni. Yeah.
Eh, Okay.
Japan wan godo maber. Eh, okay. Eh.
nitie gima odongo sogo eroga wacho to ojaluonga notamo mm. wuod okana mm. otamo timo ombaomba mm. odongo rifaa mondo in ema iwach e timo ombaomba gi koso in ema orifai ga kaka timo ombaomba to ah. timo ombaomba gi gin joma chalo nade timo ombaomba mm.
en ng'ama for example mm -hmm. ka wabiro warado kama eri gino onego bed niya onego bed ni ka warado mm -hmm. samoro mm -hmm. To e onena mbaka soda moro matin onego bed ni kata ka warado eh. to inyiewona soda eh. kiny kendo kata ka achako agochone awacho ni eh, an gi soda moro kar ka indi wagochne eriko cha ah, eh we agochne eriko cha uh-huh. awacho ka mm, eriko an kuma kama yapende bi eh ok niya uh-huh. en en eriko ni mae uradi kawuono kuon gi ring'o uradi kiny kuon gi ring'o eh mano timore ne artist uh-huh. gi jolendo ibo yudo ni jalendo Ng'ato kaka Silas. Eh. Onge, o- o- ok marach lakini iyudo ng'ato kaka Silas. Ehe. Kok ioro ne pesa. To ok bigo ang'owa. Thumi ok go. Ok- ok- Ok bigo thumi. Ehe. Mano mana example wakawacho ni otimo kamano. Ehe. Kok ioro ne pesa ok bigo thumi. Iwinjo? Ehe. Koro ma gima nane jo radio be nyaka ng'e. To sami sami oro Ehe. igocho ni Mairiko donge koro iwinje iwinje iwinje ni e awinje Ehe. eh Agoye.
eh ni baba donge koro anyone Eh. eh to baba warat nang'o kwa kanyo to ginis moko kata ariyo iwinjo Su- suru kaka ogoye dichiel no ok chak goye Nyaka kendo. ichak inyiew gini. Nyaka ichak inyiew gini. Koro mae mano olo dongo. eh koro mano en gima nolo mang'ang'a koro timo ma- yani sama kwa ka ng'ato omiyi kiling thi kotoni bwana mang'ang'ani a- a- iwacho niya Eh. silas wacho ni bwana ng'acha bwako ni thumini riri to ok gol Eh, iwinjo Eh. oling thi ehe, ai eh, gima be adwa ni ma adwa ni odhi ne radio stations te ehe, presenters te mhm, kik goluru gimoro e pachu. Mhm. An gin ang'a man nigi dala ki, an gi dala na be. Ehe. An gi dhako gima Maonge onge kech bro. gi- gima wacho to awacho ma kata en ang'o kata rach. An ahero ga mondo anyis ng'ato adier. Yeah. Gima nyaka ung'e, Mhm. ok ochuno. Aha. Radio for example, radio, Aha. all radio stations te, Mm. all television networks te Mhm. ok nyal run Mhm. ok nyal rat without music ok Yeah. nyal Ok ma nyal. bende Eh. ber kapo ni go thumi to gin ma gichuli Aha. mano point maler Mano point. eh mano point ok ochuno ni a Eh. no only- ok ochuno ni apenji Eh. haya erero nok itero thum Ero- eriko nok otero thum Ehe. koro Eh. Thum ka redo ling. Ok. Ling. Ling. Ah, ah. Eh, koro onego bed niya, gini en ga ena konyruok. Ok Eh. ok omino ni koro ni koro ok ochu- ok en ga gimoro mochuno ni koro nyaka nyaka igo thum ng'ato. En gima ochuno nikech ang'o? Mm. Radio ok nyal run without thumbage. Eh, koro eh, Aha. ok nyal ran ok nyal ran man Eh, tadier koro mano gima nyaka ung'ega sama pok ikwa ng'ato pesa nago thumi Aha, bed gi mane pachi aha. Eh, okay eh. Ah, erokamano tamo wang' mogo wuodo kana kuom thuolo mari mikawo Eh. mondo iyie show mar wacha wacha show Yeah. iwacha wacha Eh. kendo watiek atieka Eh. yopni next time kwachak wayudo Ah, nafas wan wabiro wabudi, lalo mang'eny tibiro yudo nafas ibi wachak Eh, wagoye mbaka adwoko erokamano Mano ya osiepa.
be weche ng'eny sa ema koro Ah, ng'adowa weche but- ng'eny but mano e gima nyaka key point ka. ya Eh, weche ng'eny eh, sa ma ema pod to. kwarado to ibiro wacho mondo Eh, koso nitie ng'ato ang'ata man gi penjo manyalo penja kapok awuok ng'ama nigi penjo to kamero penji tok kamera
ng'ama nyalo penjo jogi onge penjo Gionge penjo. penjo ma gin go te gisewacho ma asepenjo Okay. ma watieko Eh, ero kuru kamano ja aruka